Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn enwog am ei golygfeydd hardd, ac eleni mae'n flwyddyn fawr i'r parc gan ei fod hefyd yn dathlu ei Jubilee yn 60.
Ond nid gwaith hawdd yw sicrhau bod ein hardaloedd ni yn edrych cystel. Mae ffermwyr lleol yn cydweithio i wneud yn siŵr bod ein cynefinoedd ni yn cael eu cadw a'r lles bywyd gwyllt a cherddwyr fel ei gilydd.
Ers deuddeg mlynedd bellach mae rhwydwaith pori wedi ei sefydlu yma yn y parc. Mae tua 200 o ffermwyr yn rhan o'r cynllun ac un o'r rhai sy'n gyfrifol am y prosiect yw Geraint Jones.
Fy ni'n sylweddoli bod arfordir Penfro wedi cael ei greu gan reolaeth amaethyddol dros ganrifoedd lawer, niw pori'n benodol, ond bod yr, um, bod y rheolaeth nawr wedi peidio ers rhai degawdau, a hynny'n cael effaith andwyol ar y tirwedd ac hefyd ar, ar fyd natur. Felly dyma fynd ati wedyn i i helpu ffermwyr i ail-gyflwyno rheolaeth gadarnhaol i'r ardaloedd yma, ac i ni wedi llwyddo dros y 20 mlynedd diwetha' yma i biti fod fynd o un pen i'r arfordir i'r llall, gan gyflwyno anifeiliaid wedi'n pori, ble bo'n addas i wneud hynny, er budd gwarchodaeth. Wel, Um, mae'n bwysig bod ni'n gofalu ar ôl yr, yr cynefinoedd sy'n weddill o fewn y parc ac yn wneud hynny law yn llaw gyda'r gymuned amaethyddol. Felly, yn y bôn, mae'n fodd i ni helpu perchnogion tir i wneud y e mwyaf o'r byd natur sydd dan nhw ar eu tir.
Un o'r ffermwyr hynny sy'n chwarae ei ran yw Richard Lewis. Ffermwr llaeth yw Richard sy'n godro dros hanner cant o wartheg ar 170 o erwau yma ar fferm Tresinwen, nepell o Ben Caer, sef Strumble Head. Pa mor anodd yw i i ffermio yma, mewn gwirionedd? Wel, se'n ni'n se'n ni'n mwy anodd, chimod, mae'r tir digon sych a mae'n mae'n weddol mild 'ma, chimod, se'n ni'n gael lot o tewiwyr a pethe, so se'n ni, chimod, se'n ni'n Mor anodd yna, really. Na. A fferm odro yw i. Ie, ie. Ydy'r gwartheg yy godro'n addas ar gyfer y tirwedd? Odyn, wel, Friesians sydd 'da fi nawr fwya, a dwi 'di rhoi ar ffurf o Holsteins, ond odyn, ma' ma' Friesians yn neud yn dda. Cwpwl o Jerseys a a un neu ddou Aberdeen hefyd, so odyn. Ma' chi hefyd wedi bod yng nghynllun organig am flynydde. Odyn, odyn, ar 2002 ni 'di bod yn organic, odyn. Pam penderfynu yn y cychwyn bod chi am drosi i organig? Wel, yn y, o'n i bo meddwl amdyn nhw am rhai bludyn ynddo, ond we'r profit wedi mynd yn, wedi diflannu a oedd e ar y pryd na oedd y cwt, oedd premium da ar yr organic a er o'n i'n, oedd interest da fi yn y pethau ond falle rhywbeth ariannol oedd e i wneud y hwb diwetha i hala chi draw i wneud e, ie. Eithin, Rhedyn a Drain fydde'n tyfu fan hyn petai 'na ddim anifeiliaid yn eu bori, ac fe fyddech yn gorfod ymladd eich ffordd trwyddo. Mae tir fferm Richard yn ffinio â'r arfordir ac mae'n rhan o'r cynllun ers 1999. Maen nhw'n pori ar yr arfordir a, wel, maen nhw yn y parc fan hyn heddi, ond hefyd maen nhw'n pori ar yr ar yr coastal strip hefyd, ie, a dwi'n cael tymhedau bach o tâl wedyn gyda'r i i watsio i dwad i weld nhw bob dou ddiwrnod, chimod, ond yy Maen nhw'n bod yn dwad, dwad mae ers bod i deg blwyddyn nawr, ond uh, mae nhw'n rhywbeth part, maen nhw'n pori cyffilo da gwartheg, rai gwartheg yn pori ar yr arfordir reit rownd ar, ar y cost, chi'n modd. Ond byddech gwartheg godroch chi ddim yn pori fan hyn, os o, na, bosib? na, ddim gwartheg, ond mae rhai fel, fel stoc yn rhai mynnau yn, yn pori ar yr arfordir. fel uh, Welsh Blacks a bethau, wel, gwartheg Dion Cymru a bethau. Yn ychydig mwy caled na'r gwartheg odro? O'r un, o'r un. Wel, fysa chi ddim yn cael gwartheg odro mas ar rhywbeth fel hyn, na. Ond uh, chi'n gweud bod y cyffyle wedi bod mewn ares deng mlynedd. Ie. Yeah. Chi wedi gweld gwahaniaeth o ran y tir? Wel, maen nhw'n cadw'r cadw porfa lawr ar, ar y tir, odyn, odyn. A maen nhw'n gweud bod, bod yn y chuff sy'n dod nôl wedyn, mae'r derynod chuff sy'n achos uh, bod y ponis yn, yn pori'r porfa, bod nhw'n gallu cael hadu a pethau yn, uh, rhwng y porfa. Mae bobl yn gweud bod, uh, bod yr wildlife yn, dwa, yn dwad yn well uh, uh, fel mae'r blynyddoedd yn mynd mlaen, a sa'n gwybod ife achos hyn yw e, ond mae eisiau fod yn helpu chi mod. Felly, ydych chi'n hapus iawn gyda'r cynllun? O, dw, dw, dw, dw eitha hapus da ge, oeddi, mae'n dod mewn dymed orion, a oeddi, mae'n eitha diddorol, e, ware teg, chi'n modd, oeddi, sa'n gweld pam ddylai fe ddim parai am, am deg, blin, deg blynedd to. Lot o waniaeth mathau o wildlife a bethau yma, so mae'n bwysig i gadw fe fynd, chi'n modd, achos mae'n dibynnu ar math, rhyw fath o ffarmo, chi'n modd, e, sydd wedi bod yn mynd mlaen am cynnydd o flynydde.
Mae'r llwybrau arfordirol yn cael eu werthfawrogi gan nifer, ac ar Fai y Pumed, fe fydd agoriad swyddogol llwybr arfordirol sy'n mynd reit o amgylch Cymru. Felly, pa mor bwysig yw'r rhwydwaith pori i'r parc yn Sir Benfro? O, mae'n holl bwysig. Mae Llwybr Arfordir Penfro, 186 milltir o un pen i'r sir i'r llall, yn cael ei gyfri yn un o'r goreuon yn y byd. A mae pobl yn cerdded e am reswm. Um, dyn nhw ddim eisiau cerdded trwy draen a drysu ag eithin dros eu penne. Um, maen nhw yn mwynhau cerdded mewn llefydd sy'n gyforiog o fywyd gwyllt ac o wahanol rhywogaethau, ynddo fe? Ac mae'r rheolaeth hwn nawr yn cyfrannu nid yn unig at yr ochr amgylcheddol, ond yn clymu mewn gyda'r elfen ymwelwyr ac yn bwysicach fyth, gyda'r economi lleol. Chi hefyd wedi cyrraedd carreg filltir go bwysig, trigem mlynedd o fodolaeth, hwnna siŵr o fod yn gadarnhaol iawn i chi. Odi, mae e. Yym, mae'n mae'n anodd credu, gweud y gwir, bod yym trigem mlynedd ers ers dynodi'r parc yn yn wreiddiol, ac yym Mae dyn jyst yn meddwl am y newidiadau sydd wedi digwydd dros y drigen mlynedd hynny, hynny yw rhyw flwyddyn y ddwy cyn i oedd y ffyrgu bach llwyd yn cael ei gyflwyno am y tro cyntaf, ynddo fe, chymod, a le ni wedi dod o fan ni. Um, ond mae yna rhai pethau sy'n sy aros, ynddo fe, mae prydferthwch yr ardal yma, um, gystal heddi, gobeithio, a oedd e'n ôl yn y cyfnod hynny. A'r her i ni at y dyfodol yw sicrhau bod um, y cenedlaethau a ddaw yn, yn mwynhau yr hyn i ni a'n cyndeidiau wedi mwynhau.